سٹارٹ کر گھیدے پاک ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے سورج دی اتو کرن پوندی پے کہ پتن تو میرا چہرہ کیویں آندا پے کلیئر کہ نہیں آندا پے کلیئر تے باقی چلو کوئی گل نہیں ماشاءاللہ محسوس کریں نہ گوڈ فلے ختم ہوئے تے باقی چہرہ میرا پتن تو صاف آندا پے کہ نہیں آندا پے کیونکہ ویور اساں چھان تے لے باہر سورج دی وجہ دی تپش دی وجہ توں گرمی دی وجہ توں کر کے نا باہر روشنی زیادہ ہے چلو کوئی گال نہیں ماشاءاللہ اج دا ویلا خوبصورت جے ویلج لائف پیارے پیارے جتنے بھی یار دوست احباب ساڈے چینل دے نویں نویں ہیں ساڈا چینل مریسن سبسکرائب تے خوبصورت جے اج ولاگ کریسو شروع کیونکہ اج دا ولاگ تھیسی دلچسپ اور چس اسی تاکو اج دے ولاگ نال تاکو خوبصورت جے پیارے پیارے نظارے ڈکھیسو سرائیکی کلچر دے ویلج لائف دے پیارے پیارے نظارے ہوسن تے جڑے رہسو نال نال جتنے بھی یار دوست احباب ساڈے چینل دے نویں نویں ہیں جلدی جلدی مریسن ساڈا چینل سبسکرائب

کھیتیں دے اتو ٹرین گاڑی جا رہی ہے سپیٹو سپیڈ۔ ویلکم ٹو بیک ویور ماشاءاللہ خیر خریت کافی دیر تو بعد برا توڑا ول حاضر تھی آیا روزی روٹی کر کے تے بیٹھے تھے روزی روٹی کریں دے پہ کھوکھے تے بیٹھے تھے وی آئی پی بلاک بنے سو سپیشل پرسن سٹنڈر دا ویلاگ ہو سی اور برا تو ویسے سپیشل پرسن نے ویلاگ بھی ہے بھی بڑھیں دے تے چہرے دا رزلٹ بالکل لال آندا پیا سی کیونکہ باہر دھوپے بلیک کلر دا کھوکھا ہے اس گھر چہرہ ساڈا لال لال آندا پیا چلو کوئی گال نہیں گرمی دی شدت بہت زیادہ ہے گرمی دی شدت گھٹ گیا نہیں تھے سامنے اس جگہ دے جانور بدے ہوئے پیارے پیارے تلے اتے درخت ہیں نا تلے جانور بدے ہوئے تے ایڈو جناب والا تھاڑی ویندی بھی مال گاڑی اے پتہ نی کیڈے ویندی پئی ایندا کوئی علم شلم کینی چلو جڈے ویندی پئی ویندی راوے خیر ہووے ساکوں ایندے نال کوئی غرض نی برل اے مال گاڑی اے اے پتہ اے کوئلہ لڈ کے ویندی پئی تے ویندی لاہور کوں پئی اے چلو ٹھیک اے ویندی راوے خیر ہووے ساکوں کوئی ایشو کینی تے گرمی ویور گرمی زوراں تے ہے ایڈے لاری سامنے کھڑی اے تے ہک لاری تے اے بک چا کے ویندی پئی برات خوش قسمت اے جیڑا گرمی اچ شادی کر ویندا پئے اللہ اوندی نصیب کرے قبول کرے۔ تے باقی مال گاڑی گئی اللہ بارو خیر وال مل سن نیکسٹ ویلاگ نال جڑے رہا سو نال نال تے تو کو پسند آ سی ان بھائی لنگے نا او سارا سبسکرائبر ہے آدھا میں نے سلیم کھوکھے والے چلو جی ان دی مہربانی خیر ہوے تے ایڈو مجاہد ملنگ سا وال چھٹے آنے سہی خیر ہوے کیا بات ہے سہی آہا ٹورا چیک کرو مجاہد ملنگ صاحب دا ہاں سہی ٹائم ہے کوئی ویڈیو بنواون دا ہاں

اے وی محنت دا صلہ ہے محنت دا پھل ہوندا ہے محنت کرنی چاہی دی ہے اے دیدے پہ وینا مزرگی اچ محنت کریں دے پین اپنے لیلے پالی ودن تے لیلے کو چگین دے ودن ہن ماشاءاللہ سامنے دیکھو اے لیلے نے نا دے چار پانچ لیلے ہیں میرے خیال ہے ترے تیرو پانچ انجے ہیں تے بزرگ ہوری تھک گئے ہیں بہ گئے ہیں ماشاءاللہ بکریاں انہاں دی چگ دیاں ردیاں لیلے چگ دے ودن اے وی سائیں پیارا پیارا ماحول ہے سرائیکی ماحول دے خوبصورت جیاں کیا بات ہے ویور اے بزرگ ہوری بیٹھن تے تے لیلے ہوندے ماشاءاللہ چگ دے کھڑے گرمی دا روج ہے گرمی زوراں سوراں تے ہے بیٹھیاں تے انتظار کریں دے گرمی دا کوئی موسم ٹھنڈا تھی وے تے جیویں کہ او سامنے بھائی ہوری آ گئن اپنے گھا پٹھا وڈن موسم ٹھنڈا تھیوے تے اساں وی اپنا ولاگ بناون دی تیاری رکھو ولاگ اساں اپنا بنائی رکھو ماشاءاللہ سرائیکی کلچر کو پروموٹ کیتی رکھو سرائیکی کلچر دے نظارے دکھائی رکھو اپنے پیارے پیاری سنگت تے پیارے پیارے ویوراں کو تے باقی راو نال لگا ماحول دکھینے تے خوبصورت جے سرائیکی کلچر دے پیارے نظارے ویور

پرلی سائیڈ دے وی علم لگا کھڑے میں کو آدھے ہیں کہ تو بھی ملنگ ہیں اساں بھی ملنگ ہیں تے تو سانو موبائل دے دے او میں کہ یارا تو کس دا کیا کر سو کہندے اکس اساں ویڈیو بنا سو بھئی اے میں آکھے جی میں آکھے جی اے ساڑا موبائل اے ایک لاکھ وی ہزار روپے دا آ کہندے نے نہیں کو ریات شیات کر کے دے دے موبائل میں بڑا حریان ہویا کہ میں کہ یار ایک لاکھ وی ہزار دا موبائل تو ساں کیا کر سو کہندا نئیں یار توں رعایت کر گھنا سانوں دے دے ساڈا دل آ گیا تیرے موبائل تے میں آکھیا کیوں وجہ او انہاں کول نا ویوو دا موبائل ہے انفنکس کے پتہ نئیں ویوو دا ہے تے او آکھن لگے ہن کہ تیرے موبائل دا رزلٹ بڑا کیمرہ اتوں نکل آندے رزلٹ ہے سانوں موبائل دے دے تے میں آکھیا نئیں یار میں تینوں موبائل نئیں دے سکدا تے کہندا نئیں یار توں موبائل دے دے دے دے توں مہربانی کر میں آکھیا نئیں یار میں موبائل نئیں دے سکدا کلر صاف آندا پیا نا۔

ویلکم ٹو بیک ویور بھرا توڑا واپس آ گیا سرائیکی کلچر دے پیارے پیارے نظارے گھن کے خوبصورت جے ہیں تے ماشاءاللہ شامہ بھی پہ گئی ہیں خوبصورت جے ہیں اور خوبصورت جے ہیں اے انو اے بھی کھڑے ہوئے تھیا اے پریشان تھیا کھڑے کیا سوچیں دا کھڑے میں نو نہیں پتا تے شام تھی گئے ویور موسم ٹھنڈا تھی گئے خوبصورت جے ہیں تے اساں ویلاگ دا کریز ہوئی تھیں اینڈ پیارے جے ویلاگ دا کیونکہ شام پوندی میں اندھی ویلاگ اپلوڈ بھی کرنے ایڈیٹنگ بھی کرنے خوبصورت جے بناونا بھی ہے تے خبصورت جے ولاگ نال بھرا سلیم سپیشل پرسن کو ڈیسو اجازتاں لائک سبسکرائب دی تون چار ڈیونی ہے غلطی کوتاہی دی معذرت کریسو اساں ڈھیر ساری تواڈے کول معذرت کریسو کھوکھے دے وچ جگ مگاندے ہوئے لائٹنگ دے وچ اساں کریسو تو کو اللہ حافظ اور نیکسٹ ولاگ گھن کے آسو پیارا جیاں تے راسے نال نال ہی محبتاں کریسو سا کو تے ڈیو اجازتاں خبصورت جے پاک ویلیج سرکی کلچر خوبصورت جے اور اللہ حافظ غلطی کوتاہی دی معذرت ویور اللہ حافظ